Татар башкорт эстрадасында җырчылар бихисап күп, әмма йолдыз булганнары сирәк. Шундый йолдызларның берсе. Бүгенгесе көндә барчабызның ихтирамын, халык сөюен яулаган. Искитмәле талант иясе. Үзенең якты уйлары, дөрес киңәшләре белән һәркемгә ярдәм итергә әзер торган җырчы, халкыбызның горурлыгы. Башкортстан һәм Татарстан Республикаларының халык артисты Галимов Айдар Гани улы. Кешене бәхет тудырмый, бәхетне кеше үзе ясый. Талантың булса, теләсә кайдан атып чыга. Менә шундый ташларны бәреп чыккан таланты белән үз бәхетен үзе тудырып, халкыбызга җыр-моңнарын өләшеп яшәүче, иҗат итүче яраткан җырчыбыз, Айдар Гани улы бүген үзенең алтын юбилеен каршылый. Дуслар, әйдәгез, сезне барыгызны да мин кызыктыргыч

Нәзифә апа, сез ничек уйлыйсыз? Айдар Гани улының нинди кешелек сыйфатлары аңа бүгенге көндә шушы дәрәҗәгә менеп җитәргә ярдәм иттеләр икән? Әлбиттә, беренчедән Әти-әнисеннән бирелгән сәләт, талант, Аллаһ Тәгаләдән бирелгән дип әйтик инде, талант, аның янына тырышлык һәм үзенең җырларына иҗат аша карау. Халыкны яратып, алар өченә өчен тырышып хезмәт итүе, иҗат итүе, мөгаен дә. Шушы дәрәҗәгә җитүгә булышлык иткәндер. Ул аның шул тиклем ул четерекле итеп репертуар сайлый белүе аның. Ул теге буш кына җырлар җырламый, һәрвакыт аның. Күңеленә, аның күңеленә җиткән икән, ул аны халык күңеленә җиткерә белә, сала белә. Шушыны чәйнәп халыкка каптыра белә, дип әйтик инде. Шуңа күрә дә аның җырлары халыкка мөгаен барып җитәдер һәм халык аны яратып, чын күңелдән кабул итте. Те. Ул беренче адымнарыннан ук, аның беренче җырыннан ук аны халык шул тиклем ул безнең эстрадада бер ачыш булып килеп керде бит инде, аның Моңнар кайтсын авылыма дигән җыры белән халыкка бит инде киң таралыш алды ул. Һәм соңында да ул тукталып калмый, ул әле дә Иҗат итә, әле дә эшли, үз өстендә эшли, үзенең осталыгын күтәрә. Ул үзенең эшенең мастеры дип әйтсәм дә ялгыш булмас. Үзенең иҗатының мастеры. Аны инде кешелеклек ягы да бик көчле. Шул да ул кешегә бит Кеше бит менә җырчы сәхнәгә чыккач та халыкка ул күренеп тора, аның нинди кеше икәнлеге, аның кем икәнлеге сәхнәдән күренеп тора, аның ихласлыгы, ул бит инде шундый теге менә непосредственно дип әйтик инде. Үзенчәлекле булып шундый гадилеге белән дә ул ихласлыгы белән кеше күңелен шулай ук җәлеп итте. Ул кешелекле, кеселекле, олы буын артистларын ул нык э, ихтирам итә һәм үзенә кемнәрдер э, ул бит инде танылган шундый шәхесләргә кешеләр дә э, Төрле мөрәҗәгатьләр белән киләләр, ул аларны тыңлый белә, аларга хәленнән килгәнчә ярдәм итә белә. Шуның белән дә ул халыкны үзенә җәлеп итә. Әлбиттә, бик яхшы гаилә башлыгы шул тиклем балаларына шундый әти, Зиләсенә тогры тормыш иптәше, аны яклый да, саклый да, ул менә шундый дусларына бик шундый дус, дусларча мөнәсәбәттә инде, аларны һәрвакыт ярдәм аларны дусларын күтәрә белә аларга ярдәм куәтли белә шуңа күрә аны халык та ярата дуслары да ярата туганнары да аның өчен үлеп торалар ул туганнарына үлеп торган кебек

Сез тормышта да, сәхнәдә дә бик гади, ихлас һәм кешелекле кешесез. Ничек сез үзегез уйлыйсыз, сезгә әти-әниегез дөрес тәрбия биргәнме? Әллә инде сезнең менә үзегезнең белән шундый серегез бармы? Һәрвакыт шундый ихлас, энергияле булып калуның серләре нәрсәдә ул? Һәрбер кеше үзе булып калырга тырып тиеш. Нинди үрелләрме ул, исемме ул? Э, Тамашачыларның күплеге азлыгыннан торырга тиеш дип уйлыйм. Кеше нинди бар икән, шундый тиеш дип уйлыйм. Шуңа күрә шунда инде бернинди хайран калырлык нәрсәдер күрмим мин дип әйтәсем килә, чөнки кабатлап әйтәм, һәрбер кеше бу тормышта нинди бар шундый инде. Аны ниндидер җилләр кагылмаса яхшы буладыр дип уйлыйм инде. Җилләр төрле булыр аны. Без икебез кулыбыздан килгәнчә, әзме күпме булса да тәрбия биреп, тормыш юлында ана аяк бастырып, юлга салып, Кирәк чагында киңәшен биреп, кечелекле, кешелекле, тәрбияле булсын дип, тыйнак, җыйнак бер профессия алып, кешегә, илгә, көнгә хезмәт итсен дип тәрбияләргә тырыштык кебек, шуларны югалтмыйча, безгә генә түгел, безнең өчен бик зур ярдәмче ул, безгә генә түгел, илгә, көнгә, кешеләргә хезмәт иткәне өчен нык горурланам. Кырылганабыз. Без аңардан менә безнең икебездән дә ниндидер ни бирелгәндер дим. Атасының 60 яшендә сораганнары аңардан. Айдар, син кемгә ошаган ул дип? Кешелеклелек, кешелеклелек, тәрбиялелек белән әнигә Ләкин аның беләгенә әллә кая китеп булмас ие, эчке ныклык белән әтигә ошаганмын, диде. Мына мин шушы сүзләрдә чын дөреслек бар дим. Кечелексез, кешелексез булган артист та артист булмас ие ул. Шуннан безнең беркемебез дә юк шәһәр җирендә. Бер зур кешеләребез дә юк. Мына җитәкләп алып китәрдәй кешебез юк. Үзенә дусларын табып, иптәшләр табып, тырышлыгы белән шушылай, шушы юлга, кешеләргә, илгә, көнгә хезмәт иткәне өчен бик горурланырга урын бар. Менә чынлап та, ике республика арасында гына да кыза, уйлап карасагыз, си, егерме биш ел буена, ул бит сигез, ун сәгатьлек юл, төнлә, кичтән китеп, иртән кайтып, монда, Эшеңә басып укыгач, ул талант бар, күпләрдә талант бар. Талант кына җитми, талант янына ну, сәләт тә бар. Аның янына тагын теләк, тырышлык, үҗәтлек дип әйтимме, ана шулар булуы белән йөридер ул бала. Ана шуларны югалтмасын, шуннан ике республикадагы татар, башкорт халыкларын

ничә дистәләгән концертлар, программалар булды бит инде бит. Ә менә хәтерлисезме, иң күп санлы концертлар тәкъдим иткән елыгыз сезнең тамашачыларга? Саны буенча иң күп. Математика белән бик шөгыльләнергә җыен, плаш тырышмадык инде барыбер дә. Райданың саны булгандыр, кемдер санап баргандыр бәлки. Ну, минем бер хәтердә калган бер шул тиклем күп концертлар ул да булса Казан шәһәрендәге Алиаса Камал исемендәге театр бинасында бик күп үземнең концертлар булды. Шуңа кушылып бер фестиваль кушылып китте. Минем бер видеотасмада бар хәтта. Анда мин әйткәнмен, бүген мин Утыз өченче тапкыр шушы сәхнәдә басып торам дип әйткәнмен. Шул вакытта инде анын да бер ай эчендә ул айга да сыймагандыр инде концертлар шул тиклем. Элек шулайрак иде бит. Шул хәтердә, калганнарын ни хәтерләмим. Гастрольләр вакытында булган кызыклы хәлегез бармы? Ә мине еш кына миңа гел сорау бирә торганнар, менә сез шуңа ошагансыз дип әйтәләр. Киләләр, менә сез шул хәтле Айдар Галимов ошагансыз дигән. Иң кызыкны шул инде. Ансы Ну, бер, беренче тапкыр шундый кызыклы ни булды. Ульяновск каласына, мәсәлән, э, бер э, мәдәният сараенда эшләүче апа килеп керде дә, кайда әле сезнең теге где этот ваш ты, этот, ну вот этот певец ваш главный, как его? Гидар. А, Гидар Алиев дигән булды. То есть аның өчен Айдар Галимовны, Гидар Алиевны, ул шулай э, барса көлгәннәр рәхәтләнеп. Мине шушында ул вакытта Гейдар Алиев исән ияле ул Азербайҗанның президенты иде. Мин аны белән атадылар. Шуннан бер тапкыр инде минем афишаны, ну, поездга, ну, поездга, ну, вагонына, так зур итеп Себергә бергә строга барган идек. Анда минем портретны нитеп куйганнар. Шуннан бер станцияда төшкәч, Килеп бер мужик карап торды торды. Ни, әлеге дә баян гафу итә мин мәрхүм Немцов. Шуңа ошаткан икән мине. Карап торган, а что Немцов у вас хорошим, на хорошем счету что ли дип сораган икән. Минем портретка карап. Ансы да теге бик кызыкмы, кызганычмы, но кемдер минем портретны, мәсәлән, Ну, Немцов белән давай шунысы, шунысы хәтердә калды. Мин үзебезнең центральный рынок табылган хәлендә әйтә, әйтә аламын. Мин чәчәкләр алырга килгән идем дә базарга. Шунда бер хатын белән бер берсе белән берсе сөйләшәләр үзара. Ул ни диләр инде? Ну, смотри, вот этот вот который подошел, что-то на этого, на этого певца похож на Галимова.

Гомумән, бу тормышта уңышлы кеше булыр өчен нинди кеше булырга кирәк? Сез нинди киңәшләр бирер идегез? Булганнар риза булып шөкер итеп атларга кирәк, әйбәт бер, бернигә карамастан. Шуннан бер качан да сиздермәскәдер инде. Һәрбер уңышлы кеше артында бит барыбер Теге бу яктан караганда яхшы уңышлы булып күренә. Шулай күренергә кирәктер кеше шулай дип. Сиздермәскәдер кешегә төрле яклар. Шулай уңышлы булып кешегә үрнәк була буларлык икән, булырга кирәктер. Кешенең дә төшенкелек, кешеләрне дә төшенкелеккә бирдермәскә үзеңнең проблемаларың, үзеңнең кыенлыкларың сөйләп. Э, чөнки үрнәк Үрнәк алырга алырдай кешедән барыбер күбрәк шул уңышлы ягын күрергә тырышалар бит. Позитив ягын. Позитив ягын. Шуңа күрә күбрәк алганнар һәркемдә була, төрле вакытлар барысында бәлки чыгармаса кирәктер. Буш вакытларыгыз сез кайда һәм ничек уздырырга яратасыз? Кызганычка каршы, менә иҗат кешесенә Менә тагын бер ягы инде уңышлы кешеләргә уңышлы дип әйтәсез бит, әгәр дә уңышлы дисәгез, уңышлы булыр өчен бик күп нәрсәләрдән ваз кичерергә кирәк. Шул кирәк шул. Нинди генә сфераны алма, нинди генә юлны алма. Ул инде беренче чиратта гаиләгә шундый кыенлык туа, чөнки гаиләдә сине бик сирәк күрәләр. Балаларның үскәнен күрмичә калырга мөмкинсең. Инде менә оныкларны, оныкчыкларны бәлки күрергә, күреп һәм күбрәк игътибар бирергә язсын иде дип үземә теләк телим. Шуңа күбрәк гаиләдә булырга тырышырга кирәк дип уйлыйм. Балалар янында булырга. Алар алар бит гаепле түгел синең эшеңнең шундый шундый булуында. Синең синең үзеңә түгел, гаиләңә түгел, ә күбрәк тамашачыларга теге күбрәк кирәк, күбрәк вакытыңны бүлергә, күбрәк кирәк булуыңа. Нан ничектер гаилә мәскә тиештә бит. сизмәскә тиеш тә бит андый шул ягын. Ну, нишәйсең? Футбол булсынмы, тау чаңгысы булсынмы, ниндидер сәяхәт булсын, мына шулар әлбәттә мине читкәрәк алып китә. Шулар күбрәк булсын иде. Ну, әлеге дә бая еллар барган саен үзеңә вакыт тагын да азрак кала. Һәм хәтта әйтүе дә кыен. Нин, ничек син күбрәк буш вакытыңны узгарга тырышасың? дигән сорауга мин беренче чиратта ана шул буш вакытны табырга тырышам дип әйтер идем. Башта табырга тырышырга, табырга кирәк. Аннан ничек үткәргән соң? Ансы җиңелрәк.
Хөрмәтле Туган тел телеканалының тамашачылары, сезнең каршыгызда яшь, популяр сандугачыбыз, моңлы җырчыбыз Ришат Тухватуллин. Ришат, хәерле кичләр. Хәерле кичләр, исәнмесез барыгызга да. Соңсыз Ришат менә бит инде бүген гөрләп Айдар Гани улының юбилей тантанасы бара. Син дә менә үзеңнең чыгышың белән аны хөрмәт итеп куандырдың, тамашачыларны куандырдың. Ришат, сиңа шундый сорау бирәсе килә. Ә менә Айдар абый ул кайсы сыйфатлары белән сиңа үрнәк булып тора?
Бүгенге көндә бар артистлар белән танышып чыктым. Әлбәттә, бер нәтиҗә ясый алам Айдар абыйга килгәндә. Ул, әлбәттә, популяр җырчы, иң популяр җырчыларыбыз, легендар популяр җырчыларыбызның берсе. Минем өчен иң мөһиме кешедә кешенең интеллект булуы, улының сыйфаты булуы, кешелекле булуы. Менә бу әйткән сүзләр барсы да Айдар абыйда туры килеп тора бу сүзләр. Чөнки Сәхнәдә алар егерме елдан артык һәм инде алар сәхнәне тоткан кешеләр һәм без инде без яшьләр аларга карап үскән кешеләр инде. Һәм инде без э, алар белән Айдар абый белән беренче танышкан көнне ул минем концертка килгән иде. Шунда мин аңладым, э, бик кешелекле кеше икән бу дип. Э, үлчәп сүзен генә әйтә. Бары тик яхшы яктан гына менә шуның белән минем өчен Айдар Айдар абый кадерле дә. Бүгенге концертка минем килүем дә мин

Дусларым, сезнең каршыгызда Татарстанның ат казанган артисты Гүзәл Уразова. Гүзәл, хәерле кичләр. Хәерле кичләр барыгызга да. Гүзәл, менә сиңа шундый сорау бирәсе килә. Айдар Гани улын сез аеруча нинди сыйфатлары өчен хөрмәт итәсез?
Аның турында сөйли башласаң, бик озак сөйләп була. Аның беренчедән гадилеге, мәрхәмәтлелеге, олы йөрәклелеге, аның кебек дипломат, аның кебек менә дус һәм дә инде аның кебек әти миңа калганда бик сирәк торган ди кешеләр. Һәм әле аның өстәвенә ул халык кешесе. Аның яраткан халкы бар. Ул чыннан да үз заманының бөек кешесе дип әйтергә. Үзебезнең милләтебезнең шушындый улы булганга мин горурланам. Беренчедән, Айдар Ганеевич Менә мин бүген рәхмәтлемен Ходайга, чөнки мин монда басып торам бүген. 50 яшь Айдарганечка. Ә, булды шундый заманнар, Айдарганечның яңа чыккан еллары, аның беренче җырлары, мин кечкенә идем, 6-7 яшьлек бала, һәм мин аның җырларында тәрбияләнеп үстем дияргә кирәк. Ул минем беренче укытучым да булып чыга әле. Беренче остазым. Мин аның тавышын, аның җырларын шул хәтлем яратам бүгенге көнгә кадәр. Без аның белән менә шушы сәхнәләрдә очрашкач, Ходай Тәгаләгә рәхмәтле булган идем иң беренче. Ә хәзер инде без ничә еллар аның белән дус булып яшибез. Мөнәсәбәтләребез бик яхшы, аның кебек кешелекле, аның кебек артистлар бик сирәк. Ул олыны да олы итә белә, кешене дә кеше итә белә. Менә шулай итеп, э, Айдар Ганич кебек йолдызлар бик сирәк. Һәм ул бар, менә мин аны котларга дип бүген махсус килдем, шатланып килдем. Шуңа күрә рәхәтләнеп аның өчен истәлекле, матур, йөрәктән чыккан җырларымны бүген мин Аңа багышлыйсым килә. Рәхмәт, гүзәл. Һәм инде менә сезнең концертларыгызда безгә ишетергә туры килде. Сез Алла бирсә киләчәктә Айдар Галимов белән бергә дуэт җырларга хыялланасыз. Кайчан сез үзегезне шундый матур иҗат җимешегез белән халыкны куандырырсыз икән? Беренчедән, Айдар Ганич иң беренче җырчылардан. Ун, унөч ел элек безнең, минем беренче Сольный концертларым менә шушында узган иде, ул беренче тапкыр шунда минем концертымны килеп караган иде. Һәм шул елдан соң ел саен Айдар Ганеевич минем хөрмәтле кунагым залымда. Ул инде ел саен менә залга чәчәк бирергә миңа, сәхнәгә менә дә бер сүзне әйтә дә төшеп китә. Кайчан без синең белән җырларбыз микән үзән дип. Чыннан да ул да минем зур хыялым һәм без бергә инде Сөйләшеп үтсәк, инде без бу хыял гына түгел, Алла бирсә, без аның эш, аның өстендә эшли дә башларбыз бу көннәрдә. Без менә шушы юбилейга э, җитештерербез дип уйлаган идек ул җырны. Әмма ләкин әле күрәсең, вакыты килеп җитмәгән. Әле Айдар Ганишның 50 яше генә, әле аның бүген аңа карап торсаң, аңа 18 генә, шуңа күрә э, җырлыйсы җырлар алда әле, Алла бирсә. Э, мин уйлыйм, э, бу безнең хыялыбыз тормышка ашыр дип. Алла бирсә, без җырларбыз дуэт, Алла бирсә.

ысын ир-егет. Ул һәрвакыт әйткән һүзен үтәй, үзенең эшен эшләй, безгә һәрвакыт ярдәм итә һәм дә ул үзенең эшенә бик җаваплы. Бик җаваплы карай. Без дә унан карап, шул сәхнәгә карашыбызны үзгәрттек һәм дә үз Артист тормышына икенчеләй карай башланык. Кеше буларак Айдар Ганеевич ул гади кеше. Бөтен артистлар арасында алганда, арасына алганда ул урысча әйткән иң воспитанный, ипле, тәртипле. Минем өчен ул легенда. Шуңа күрә миңа бик хөрмәт итәм, бик ихтирам итәм. Минем өчен ниндидер үрнәк.

Туган көне белән көтәм мин Әлләгә нечт. Иң яраткан җырчыбыз, безнең яшьлегебез җырчысы. Без яшь чакта аның җырларын тыңлап үстек. Әле дә сокланабыз, сокланабыз аның җырларына. Рәхмәт аңа, исән сау булып, шулай безне шатландырып яшәсен.
Минем өчен ул бик зур шәхес. Мин бу э, бәйрәмгә Ханты-Мансийский автономный округыннан килдем, Сургут шәһәреннән самолет белән очып. Әле Айдар Галимов бездә үзенең өр-яңа программасы белән гастрольләрдә булды. Февральнең менә 13-ләрендә генә кайтып китте. Без аның белән бик горурланабыз. Аны ерак Себердә яшәүче татарлар һәм башкортлар бик яратып көтеп алалар. Халкыбызга хезмәт иткән өчен шулай ерак Себерләрдә салкын суыкларда, 52 градус салкыннарда үзенең автобусы белән килеп, безнең күңелләребезне җылыткан өчен без аңа мең рәхмәтлебез.
Сәхнәдә үзен бик матур тота. Без аның җырларын бик яратабыз. Ул безнең яшь чагында тыңлап үскән матур җырларның хуҗасы дип әйтик. Безгә концерт бик ошый. Сездә нинди хисләр? Итагатьлелеге, кешелеклеге, Үзен үзе тота белүе, многодетный папа бит инде. Сәхнәдә безнең яраткан артист инде ул. Әлеге дәверләгеләр буенча. Менә кодалар белән бергә аның артистын бейенә бәйрәменә килдек. Кодалар дүртеледән без бүздәктән. Бәйрәм беләсезме? Үзебез Миякә районыныкы булгач, Горурланабыз. Миякә районыннан шундый матур, шундый матур йорсылар бар икән. Һәрвакыт шундый асык күңелле кеше бит инде ул үзе. Матур яратабыз.
Гүзәл, Айдар Ганиевич, гаиләдә нинди әти ул? Көн дә шундый ди, интернеттанмы, кайдан да шундый сораулар килә, нинди әти ул менә, ул сезгә җырлыймы дип сорыйлар, өйгә кайткач, мин әйтәм, ни, юк инде, ничек ул безгә җырласын, ул бит безнең өчен, ул бит безнең өчен әти. Шуңа шул теге нинди среднестатистический әти дип әйтсәм булыр. Ул мин ничектер аның белән горурланам. Ул бик тырыш кеше, ул бик ә, бик талантлы, ансын инде барысы да белә. Һәркемгә дә үз әтисе ул бит инде әти, аның белән горурланалар. Шул мин үземнең әтием белән нык горурланам. Ул эшенә бирелеп, эшенә бирелеп, гаиләсенә бирелеп, шуңа без анага, анага ничектер менә гаилә җылысын бирергә тырышабыз ул концертлардан кайткач, ничектер аны

Данир, хәерле кичләр! Хәерле кичләр!
Хәлләр ничек, кәефләр? Кәефләр яхшы, Аллага шөкер! Ярый.
Данир, менә шуны сорау бирәсе килә сезгә. Сез Айдар Галимовны еш кына, күптәннән пародировать итәсез. Әйе. Айдарның моңа мөнәсәбәте ничек? Айдар абый Аллага шөкер юморны аңлый торган кеше. Төрле кешеләр була. Бар яратмаган артистлар да шалтыратып кайвакыт миңа белдерәләр, болай күрсәтмә мине, тегеләй итмә дим инде. Яисә әйтәләр гел менә менә Айдарны матур гына итеп күрсәтәсең дип. Кеше нинди шулай күрсәтәсең инде. Шуңа Айдар абый үзе бер дә каршы килми. Һәм бер кызыклы факт, мин ничектер Айдар абыйның туган авылына бардым, Кәркәлегә. Һәм әнисенә керергә булдым, күчтәнәч алып керергә генә һәм әнисе чыкты. И улым, әлдә-әле менә шушы теге аякларын айрап җырлаганын күрсәттең, пародировать иттең, ди. Менә шулай күрсәткәч, син шулай күрсәтә башлагач, наконец-то ул алай җырламый башлады, ди, төзәлә башлады, ди, дип инде. Белмим инде, Айдар абый аңа ничек баса да килешә. Ул үзенең үзен тапкан кеше сәхнәдә дип әйтимме соң инде, чөнки ул менә Айдар абыйны беркем белән дә ботап булмый, беркем белән дә аны ничек дип әйтим, Айдар абый ул Айдар абый инде. Шуңа күрә аны күрсәткәндә гел публика да ягымлы, җылы караш белән кабул итә. Чөнки ул үзеннән-үзе шундый галант, талант бит инде. Ихлас күңелле, гади. Әйе, культурный.
Культурный, әйе, әйе. Ярый, рәхмәт, Данир, җавапларың өчен. Без сиңа уңышлар телибез.

Шушы каналны карарга вакыт булсын. Шул шушы каналларыбызда үзегезгә теләгән темаларны, үзегезгә теләгән җырларны, э, артистларны күрергә мөмкинчелек булсын Аллаһу шөкер, ниндидер каналлар бар бит, бу матур күренеш дип әйтергә мин. Менә бәлки алга китеш киткән моментларның шул ягын информацион теге пространство зурайды дип әйтмәкче булам. Әгәр теләге булган кешегә ниндер тапшырымда табырга була. Тел мәсьәләсендә э, ничектер э, тел, гореф-гадәт, җырларны өйрәнергә була. Аңа мөмкинчелек күп. Вакытыгыз булсын шуңа, мөмкинчелегегез булсын дип әйтмәкче булам. Шул илдә тынычлык булсын, күбегез аяз булсын. Бүгенге көндә бу теләкләр, бу гади баналь теләкләр, алар бик актуаль. Шуңа күрә бер үк э, Йортларыбызда иминлек булсын, тынычлык булсын гаиләбездә. Якын кадерле кешеләребез исән сау булсын. Һәрберегезнең, һәрберегезнең шуны телим. Балалар исән булсын, балалар безгә терәк булырдай булып, тәүфиклы булып үссеннәр иде. Амин.
Шыгрым тулы зал, җылы алкышлар, затлы җырчылардан торган Айдар Галимовның алтын юбилей тантанасына багышланган концерт шуның белән тәмам. Хөрмәтле тамашачыларым, сезгә сәламәтлек, иминлек, мәхәббәт теләп, мин сер итеп кенә тапшыруының алып баручысы